Yena eka Afrika wa vulavula. hi sweswo mintserio munghana lonene fm makomba ndlela ku amukela kwalonga yingisela xitichi lexi ri koho mina ni khalanga pet mathevula yin'wana ri simati wa jimo xitlangoma xi ngiritano wa jajana makunela wa ndandadzi hi ku tisela nongonoko afrika wa vulavula kusuka halenu eka magona van'wani ve ri hi le gijana van'wani va ri le xingonini sweswiya swa ku taniya um july ra hi byela ku kahle kahle hi le kwihi um hi ndlela yeleyo kambe mani sungula hi nkulukumba loyi ni nga se ya ka leswi hi nga khomela swona namuntlha ku na swi swo tala leswi hi nga ta ku nyiketa swona hi ta tsutsumela le um ku nga na ntlangu ku ya ku mahlweni wa lesotho defense force va fambisana na double action i mitlangu ya caf leyi nge le ku yeni mahlweni ya mitlangu ya vaxisati eh, ya cosafa ku endla leswaku va ta kota ku qualifya ku ya ka tlanga ka eh, champions league seke hi leswi swin'wana hi nga ta va kha hi eh, swi endla kusuka haleno eka magona ni ta ri ni n'wana rismati wa jima xitlangwa wa xingiritano wa xijajana makunele wa ndhandhatsi hi ndlela yoyoleyo swi tikomba na ha ri na timinete tinharhu laha ni nga tlhelela ka brian gaceni a ta hi hundzisela le ka ntlangu lowu nge le ku yeni mahlweni um hi ndlela yaleyo kambe ke ni nga se endla sweswo ma ni amukela nkulukumba lowu nkulukumba loyi loko ni sungula ku n'wi tiva a ku ri nkambani wa wa hoyihoyi leyi a yi ri koho loko ka ha langutiwa timhaka ta ku um vaaki va te swiphemu swin'wana swa ka malamulela va vulavula hi timhaka ta ku ku laviwa masipala ku hisiwa swikolo ku ndliwa yini hinkwaswo i va ku ha ku na vanhu va mampela va nge le ku hiseni swikolo ko va vanhu vo karhi va ngo fika va xaveriwa mbangi na byala ivi va ya va ya hisa swikolo mani va amukela ntukulu laha hi nga kona avuxeni hi mi amukeleli ka munghana lonene ahe mahaxi na vayingiseri hinkwavo va munghana lonene f m ma swi twaka ni mitivi tira n'wana eya na swi tivi Eh, hi ku masiku hinkwawo mi tshama ku vangu ni xikalavito ni xikalavito namuntlha va byeleni vayingiseri kun'we ma mina hi mina hasan simon sithole ya stole eh, eh, a ni tivi ku mi hl- mi xakala na kwihi na july ni ta n'wi vutisa na july na n'we mi ta ni hlamula Mm. um n'wina loko hi vulavula hi vulavula mapatu ya hi mpfhuka ni sungula ku va muhaxi ka munghana lonene fm hi 2007 hi ko ni famba patu ro leha swinene a limpopo ro kala xikontiri kusuka le aka mchipisi ku fika la ni nga kona la hikokwalaho ka yini ri nga vulavuriwi patu leri a ri mi vavi n'wini ya patu leri a hi vava ri vitaniwa d 3645 hi lwe hi rona na rin'wana ra d 3647 mm. i mapatu mo leha mambirhi lama ma nga khirhiwa nkarhi wo leha la aka aka malamulele mara hambiswiritano lera d 3645 hi na maphepha lama kombaka ku ri langutisiwini ku cheliwa xikontiri then lama man'wani ma ta endliwa regraveling mm, mm. kwala ka regraveling hi ku leri loko ni kha ni famba hi rona ka man'wani pfa ni kuma tinchila xikarhi ka patu ni themba tisampu ta timovha to tala ti ta sala la hi ku ya hi ma a ku na ku kumbexani tanihi vaaki mi nga vulavula na vanhu lava mi korhokelaka ku vona ku va ringeta ku mi tisela vukorhokeri byo byo byo tshembeka kumbe byo antswa ya hi le ku vulavuleni leswi mi swi vulaka n'wina e timovha ta vanhu ti fayekeli tisampu to tala mm. tin'wani ti tlhaviwe mathayelo vokovani na kun'wana na kun'wanyana mm. so hi busy hi swona hi le ku lweni that's why na maphepha lama hi ngo va hi nyiki wona mm. i timhaka ta ku hi na case ka south african human rights commission laha hi nga busy na provincial department of public works mm. so hi le ku lweni na swona so namuntlha hi yo tsaka hi tsakela ku na ti-mec na ti-dignitaries va te hi kona ritshurheni leri hi karhataka va kota ku twisisa mhaka ya hina ku hi lwela swilo leswi nga na nkoka swinene stol hi khensile swinene ha ta bula tim- eh, nkarhi hi wo wihi vonda kwaku hi khensile ku va mi kote ku va na hina laha ku khense mina na n'wina ha mi khensa hi lwi na n'wina nyimpi leyi swinene a khensa swinene Thank you. e tatana hasani simon sithole hi ndlela yeleyo ndhawu ya ni ta twa ku hikokwalaho ka yini yi ri laha july sithole yi ta va yime ku lunga ku ta hi byela swa swoleswo kambe ke a nga se endla tani a hi sunguleni hi hundza hi laha hi tlhe hi ya twa ku timhaka ta ntlangu lowu nga le kweni mahlweni lesotho defense force na double action va ri swi famba njhani na vuya ndzaka leswi a swi hlwelanga manuel a ni ku swi ta hlwela leswa le mitlangwini leyi ka makhensa swinene i khumembirhi timinete ntsena ku bela wara ya khumembirhi ni rhumele mavito ya leri nga le ku um nyikeni swiviko swa mitlangu a ni n'wi byaleni ku ni ta kota ku va ni swi tiva ku ni vulavula na mani egaceni loko swi nga onhi nchumu kambe hambiswiritano mikisero mukela lona fm i khume nharhu timinete ntsena ku pela ya khumembirhi nakona ku afrika wa vulavula hi hlanganini la um na xin'wana xa swi oxanyama swa nduma um eh, eh, la tikweni ra ka ra ka gaza la um enkulukumba um july sithole um sithole i nhlekani mi amukeleli ka munghana lona fm mbalani lexi mi ta kota ku vulavula ka xona xexo ya um xi hundzuluxeni xi hundzuluxeni xi yaha hi ta kota ku va hi twa ku a ni ku se mi lunghekini kambe hambiswiritano a ni ka ni bula na eh, simon stolo sweswi a khalanyana ma tiva Eh, ha muti wa ka hina wukulu eh between la na le ka xaswita ka kovana Eh. ku na le marhumbini ya ka jonas okay hi laha hi humaka kona eh vatukulu va xingomngomu hambi mi hlangana na vanhu ka matswanganyi va ku va ka nengwasoni va Eh. huma laya Hambi hi le ka Hlangana na mina. Thomo. hambi hi le ka thomo hambi hi le kwini

SDW Nxumalo lava va ri prime minister ya Gaza Kingdom va vi va veka Eh, oh. Mm, va vi va veka mm, n'wana wa July. vona Eh, eh, July sungurisani kahle a hi swona sweswo vulavula leswi hosi SDW Nxumalo nga- Ah, va eh, tribal castle ya Gijana yeah lava a va ri prime minister ya Gaza Kingdom a ni vulavule hi Gaza nkulu government oh. loko hi vulavula hi traditional ah. prime minister swi fana na phutelesi ah. i prime minister ya oh, zulu kingdom oh, a va nga ri prime minister a mi vuli swonaayi swa government i oh, prime okay. minister okay. ya gaza kingdom okay. hi vona loko bayethe va nga ri kona va acta ku tanihi bayethe okay. so loko va vona ku va kurini ve te no nina vana vo tala van'wani vakulu ku ve a va fanelanga ku tshama vuhosini van'wani mm. vatsongo n'wana wa vona loyi a nga velekiwa hi n'wansati loyi a nga lovoliwa hi tiko na yo ve a lova mi kuma ku loko a vo rhanga va lova va nga vekanga hosi mm. a ku ta va na hoyihoyi mm. se va veki hosi bc ncomalo exitulwini vona va hanya ni ni byeleni a kasi hi vuhosi a byi vekiwe hi ku loyi lonkulu ku na nawu wa xingoni laha i ku tirha nawu wa wa mzila ku tirha wa soxangana Okay. hikuva i vangoni vanhu lava mm. wu So- ri yini va tshama ndlwini va langusa ku hi wihi munhu loyi a nga fanela ku va hosi na leswi va nga ni byeli ku mi ni tshama ku handle ku eh, se va fanele va veka mm. hosi swoxanyama swi tshama le ivi vo va nghena ndlwini va vulavula mara va na nawu wa vona se hi nawu lowo wa vona va endle ku hosi bc nxumalo ku va vona hosi for more than ten years ivi va lova hikwalaho ka tikhorona mm. so va tlhele va tshama hansi va va ndwandwe va tirhisa nawu wa lowuya wa mzila na soxangana mm. va kuma ku ku fanele ku sweswi ku tshama hosi yo khomela Okay. leyi yi nga n'wana hosi SDW Nxumalo leyi nga makwenu wa hosi BC lava va nga lova Mm. se leswi vulaka ku i papatsongo wa loyi a nga ta va hosi xidzi oh. se lava va nghenela ku basisa moya ku swihuhuri swi nga bi loko se swilo swi tshamisekile hi vona se va nga ta veka hosi leyi ngo to yi ri n'wana wa buti wa vona so is a regent ku fana na eh hosi IK Nxumalo mm. a va nga ri bayethi a va nga beli u bayethi mara va ri king acting king mm. se a va vitaniwa ku i regent se na lava i regent kambe va na matimba ya vuhosi swa twana hi na xiphiqo mina u hi vulavula ko tala esithole loko hi vulavula hi timhaka ta ta vuhosi ku hi timhaka ta ku van'wana a va lava ku suka loko va khomerile sweswo swa ku taniya mi mi mi swi pfarisa kwini sweswo namuntlha loko va veka mi ta va mi swi twa ku ve ri va veka acting mm. van'wana va sungule ku tivutisa ku i yini leswi mm. endzhaku ka loko hi vone ku ku na hoyihoyi ka tihosi ta vatsonga machangani van'wana ve ri a byi ri bya ka mani a byi bya ka mani mm. hi te as a kingdom hi mhaka ku lava va la xikhwixini hi vo va vekaku king a hi endleni leswi hi nga ta tirhisana na government yi kota ku sungula swi swintshwa va swi faka ku va nawu ku loko ko va ku ri na loyi a fanelaka khomela Xitifikheti xa ye xi vhe xi huma xi komba ku i hosi kambe regent. Va tlhela va va va kha va tiva ku hi family tree na leswi swi ngo to submit-iweni i mani a fanele a tshama xitulwini. Ah, hi twala. Se i xihundla sweswi swi tiviwa hi vona Ndabezitha ku i mani a nga lulamela. Vo to tlhela va swi review-a hi mhaka ku leswi swa ku khomela, lembe na lembe mfumo hi ku ya hi nawu lowu nga kona sweswi va ta va va kha va va va cheka ku wa ha fambisa swona hi ku i yo khomela. Xoxo nyama a hi hetiseli. a ku na van'wani va nga khunguvanyeka hi ntirho lowu namuntlha a loko ko va ku ri hava eh fiyunyana va khunguvanyeka a wu hosi ku fanele ku va na ku lweliwanyana mara sweswi ni voni van'wana va kha va cina hi ku u kuma un'we- u nga swi lavi nyana kahle mara loko u vona ku "Eh, se ku fike na swoxa nyama swi mbalini ma swi voni mbale njhani Eh. ku le ku ciniweni so nave ku ya teka photo ni vona van'wana va kha va ku va la ku teka na biwa xibakele eh hlatswayila eh, ya ku ve a va ku a va swi lavi se hikuva n'wi vose va tsutsuma va khatha na yena khesele july inkomo sweswo mi yingisela munghana rona fm emawuwani un'wana wa vayingiseri va hina un'wana wa lava va va nge um va tinyungubyisa hi ku va xoxa nyama um na yena kwara a kha a hlamusela hi timhaka ta leswi swi hi hlanganisaka lani la ku amukela hosi mdavula va yimela tihosi hi twa ku tanihi masipala va ri yini eh, loko xiyimo xi te tani ka tihosi leti ti nga hala ka xifundzatsongo xa xa vembe eh, hi ndlela yaleyo kambe ni nga se va amukela mingisero me ni pfumelelini hi sungula hi amukela eh, brian gaceni a hi basisela laha hi ta vuya yisa mahlweni ta ka leswi hina hi rito eka lava ri pfumalaka afrika wa vulavula afrika wa vulavula ka munghana lona fm makomba ndlela ntirho hi ku tisela wona kusuka halenu aka mfumo xivongo wa ka gijana hi le ka magona hi laha hi nga kona eka siku leri dyambu ri komi ntsiro wa mehe ri hume ri hi komba ku se hi nghene ka nguva ya ximun'wana ku ya emahlweni sweswiwani khome eh, principal loko ni vona lavawani ni eh, ni tsundzuka vuxika eh hi ku loko hi ri na vona hi va hi kha hi vulavula timhaka ta vuxika hi vu va principal va vonaka ku eh majaha loko ma dya vuswa ma vuya ma ri kahle eh hambi sweswi ku pfa ku va na hoyi hoyi kun'wana va ku ha xitifiketi lexi a xi fanele kahle kahle la xi nga yangi eh sweswo swa ku taniya i mani amukela hosi mdavula ndavetse ta nhlekani mi amukeleni ka mukana lone nhlikani ni khensa ku nyikiwa nkarhi empfukani bolana n'wina loko mi kha mi ya veka eh hosi a aka aka nxumalo namuntlha hi tlhe hi hlangana futhi la xivongo lexi a hi hlanganisa ma ya swi languteka tani ka nkarhi lowu se namuntlha mirhi yini n'wina tanihi tihosi ta eh, a hi sunguleni tihosi ta um collins chavani tihosi ta vembe tihosi ta limpopo E, namuntlha tanihi vuhosi hi twa hi tsakile swinene ku lemuka leswaku la ka magona kutani ku na murhangeri ku na hosi e, i khale hi swi rindzerile leswaku hi va na murhangeri kambe eh, mi reacting hikokwalaho ka yini um milawu leswi yi kombaka swona loko loyi a fane ku va a teka xitulu xa vuhosi a ha ri ntsongo wa khomeriwa oh. kambe hi ku vona leswaku minkarhi yo tala vanhu lavo khomela lava va ala kusuka swi endleka sweswo um ku na mandlelo lamanene ma nga kona sweswi swi ya hi ndyangu wa vuhosi ku wu ri yini mm. mahandlelo lamanene i ku ri lowo khomela loyi i fane a hlambanya mm. i fane a tsala hansi ku wa swi twisisa ku wo khomela a tlhela a komba leswaku yena u ta huma rini mm. yaleyo mhaka yi va yi ri ya le vuhosini kwala ye a nga khomela kona vuhosi lebyi mm, mm. se loko loko a hlambanya swi yisiwa ku leswiwani swi yisiwa ka ka yini swi vekiwa ka ka yindlu ya vuhosi kumbe swi vekiwa kwale mutini swi tiveka ku na matirhelo eh no vona nga ku khala nga mi swi tiva ku swi tirhiwa njhani mara eh, yimani yimani sweswi va mbuya ngwale ni mi byela leswi tirhisaka xiswona eh. loko va vuhosi va endla leswi wo ngo i ku boxa vito ra loyi a nga ta rhangela hambi i mukhomeri hambi munhu wa njhani hikuva ka xiyimo lexi nga xona swi vuriwa ku is a regent mm. i khomela loyi a nge se fikelelaka malembe ku a nga nghena vuhosini mm. se ku tekiwa maphepha lama hinkwawo na makanwela lava nga ma endla lava la ndyangwini wa vuhosi na xiboho lexi va xi tekeke na ku nyika eh, eh xivangelo xa sweswo hikokwalaho ka yini va swi endlile mm. va swi rhwala va swi yisa aka district e, ka case yo fana leyi swi ya ka district ya vembe mm. leyi tirhanaka na timhaka ta vo traditional affairs mm. lavaya va ta swi teka va swi yisa aka ndawulo ya hina ya ka coxter mm. laha ku nga ta endliwa swilo swa genealogy kona lava va chekaka ku leswi va nga vula swona va ndyangu a swi cinciwangi na mm. kusuka kwalaho swilo leswi swi ta tekiwa hinkwaswo swi yisiwa ka premier hi yena a nga ta fika a va munhu wo hetelela ku endla recognition kumbe ku swi tekela enhlokweni leswaku loyiwani va nga n'wi identifya kwele ka royal family mm. hi yena loyi swi nga n'wi fanela ku a va xitulwini xexo ku fana na swi swi humelelaka sweswi swi vula ku va endlile mhaka yaleyo se ko sala ntsena ku tivisa tiko ku loyi a nga ta khomela vuhosi bya ka magona hi loyiwani kombeka u vutisa leswi swi nga fambelaniki ngopfu na ntirho lowu kambe swa yelananyana tanihi tihosi um ta rixaka leri ra ririmi leri ni vulavulaka rona mi xilo xin'we kumbe mi avanini hi ku ni le ku voneni ka swilo swin'wana onge ti ku na kun'wana loko ku ri na tihosi leti tihosi leti ti nge vi kona loko ku ri na tihosi letiya letiya ti nge vi kona um yimani yimana n'wina ku ni nge swi boxi kahle ni vula ku ri hi xilo xin'we a ni mi vulavula hi vun'we laha ya um leswi hi karhataka a hi se tiva kahle ku i ncini kambe mfumo wu hi nyikile tindhawu leti hi faneleke hi tirhela ka tona va hi nyikile mm. xikombiso va hi nyike yindlu ya vuhosi aka district yeah. local house of traditional leaders mm. va tlhela va hi nyika na provincial house of traditional leaders laha mm. kona ni nga executive member kona mm. va tlhela va hi nyika na national house of traditional leaders mm. i tindhawu leti a hi fanele hi ti tirhisa ku hlamuselana timhaka ta vuhosi mm. kambe lexi hi karhataka xin'wana mina ni nga xi vona i ku ri ku na ku Hosi ya karhi a suka a hleketa leswaku u antswa ku tlula tihosi letin'wana. Loko hinkwerhu a ho ringeta ku xiximana, hi ringeta ku twisisana, hi ringeta ku tirha swin'we, vuhosi a byi ta tiya swinene. Nkokotsandayi. Hi sweswi ni vulaka ni ku tindhawu letiya hi nikiwe na varhangeri, hi yile hi ya hlawulana ku na mutshami wa xitulu wa local house mm. ku va na mutshami wa xitulu wa ka province mm. ku va na mutshami wa xitulu le ka national le ku hlanganaka ti-provinces hinkwato mm. hi lomu a hi fanele hi tshama kona hi vulavurisana lavo ka va nga hlawuriwangi a hi fane na vona hi va fikelela hi va byela leswi humelelaka um xin'wana lexi ni vona ku nga ku xi nga va xi kayivela i ku loko va ku vekile exitulwini xo karhi a wa ha swi koti ku tirha ntirho wa wena wa ku hlanganisa tihosi hi ku va byela leswi humelelaka la u nga kona wena mm. leswi a swi ta hi tiyisa swinene a ri ta va khumbi ro tiya ngopfu mm, mm. se se mi hetisela ma ku yini um eh, ndhavezita ku swi na nkoka ku um loko n'we mi nga yi rhangela mi nga vonaki mi ri na vun'we mi nga voni mi kha mi famba hi gondo rin'we hina malandza ya n'wina hi hi ya ku lahlekeni ku tlula mpimo lexi ni nga tsundzuxaka xona xo sungula eh manghezi va ri charity begins at home xo sungula lexi a xi fanele xi humelela ka ndyangu wo walowo lava va ndyangu wa vuhosi va fane va pfunetana na hosi ya voho yi tiya hi voho lava tsundzuxaku hosi leswaku a nga humi ndleleni leswaku a nga endli swin'wana swi nga fambelaniku na vuhosi mm. hi ku vuhosi hi ku vona ka mina i rifa i ndzhaka leyi nga siya hi vakokwa wa koko wa hina mm. swa laveka ku endla sweswo loko hosi u za a tshamiseka kwala ka ndyangu walowo wa vuhosi swi vula ku na loko a hlangana na tihosi letin'wana u ta va kha a twisisa ku u ya kwihi kaveze nikhethe ri swinene ku va eh, emitliliniki ya nkarhi wa ku bula na yena famba mi ya yingisela Eh. eh, swi vulavuri eh, hi ndlela yaleyo mbana siku lerinene na no i nkomo wa fika nkarhi wa tingoma hi- hi ta vonana Eh, eh, na vahaxi na vahaxi david va fane va va va haxa va ri kwele hi vo- hi vona ku va dyile vuswa na inkomu david Inkomu. akes i sweswo miyingiselo munghana nona fm lava hi bula na vona i i hosi em, davula lava hi bula na vona lava hi kha hi bula hi langute ngopfu ka timhaka ta ntirho lowa siku ra namuntlha kumbexana swo vona hi mina muyingiselo me eh, ka n'hweti leyiwani ya ya mpfuna na na na na ndzhaka hi ta hi ta va hi kha hi languta ka timhaka to toleto na te ti khumbaka timhaka ta ta vuhosi ngopfungopfu ka rixaka leri eh, hi ku swi tikomba u nge ti a ni ri hi swona kambe swi tikomba u nge ti ku na tihosi tin'wana loko ntirho wu endleka hala tihosi teto i ti ha ti vona loko ntirho lowu endleka hala tihosi teto nge ti voni hikokwalaho ka yini hi ku a ku fanele ku va na na xin'we lexi a hi ta kota ku va hi xi languta um ku ya emahlweni um hi ndlela yo yoleyo sweswiwana xitejini ku le ku vulavuleni dokodela john nkuna i van'wani va lava va nge le ku um seketeleni um ntirho wa siku ra namuntlha la xingonini um imani twa ku ni nga twana i xirhonkulu xo yimela vandwandwe eka kings kama mi swi vitana a khensa swinene mani um um timhaka ta ta vuhosi i timhaka leti um ku fike nkama un'wana ti vonaka onge ti hayi vanhu va twi nga ri i mhaka yin'wana ya le kule swinene mi loko mi langutile n'we mi mi vona swi kha swi cinca mavonelo yalamo na koho swi na nkoka ku hi tlangela um xiyimo xa muxaka lowu um i i mhaka i swa risima ku va hi tlangela i ntirho wa muxaka lowuwani um leswiwani swi endla ku ri hi kota ku dyondzisana lava taka hi le ndzhaku ka hina kumbe vana vatukulu hileswaku ri va nga rivali nkoka wa eh, ndhavuko wa hina eh, ni ngo vulavula ngopfu hina matsonga machangana um mm. eh, va swi tiva leswaku ri vukosi ku hava vukosi ehandleni ka hina vanhu um mm. loko hina vanhu hi nga ri kona ku nge vi na vukosi um hi swi tiva ku ri ematikoxikaya lama hi tshamaka eka wona ku na vinya va misava yona hi yoleyo um ku nga tihosi Hikuva loko hi lava xitandi ematikoxikaya, a ni nge yi eka masipala ni ku ni lava xitandi, ve, na misava ya vona a va na matimba ku, ku tlula tihosi. Hi fanele hi ya eka vinyi va misava ku nga tihosi. Hikokwalaho va lava hina leswaku ri hi luva eka vona, hi va seketela, and then hi tiya hi vona, na vona va tiya hi hina hi kota ku ri hi, hi, hi, hi kurisa tiko kumbe rixaka reri ku ya emahlweni. nemetweni nemetweni nemetweni a khensa swinene i mhaka yin'wana ya nkoka swinene leyi mi mi mi vulavulaka hi yona um hi ndlela yaleyo a hi hetiseleni ni ta tlhelela xibakele a a xibakeleni um na ha ri kona kambe ni nga ha ri hi mulu wa xibakele mi lwisa vama a va tele yi tele ngopfu um nyiko kumbe talenta leyi nga koho kwala kaya kambe ni un'wana wa lava va lavaka kumbe ku secha e taleta leyi nga tumbela ematikoxikaya um tanihiloko na mina kha ri ni huma ematikoxikaya hikuva laha ka tiko leriwana ra ka magona um ni velekiwe ka tliliniki ya leyi a yi ri kona yo sungula sungula la ka leriwani tiko lembe ro lero yi karhi yi tshama kwala kusuhani ko lomu tlakukanyana ri vona tindlu ta kona lombana Ni tsakisa hi ku mi ri lembe rorolero a ni n'wina swiphiqo va vula la swi tiva. Kasi hlasayi. Inkomo eh hi ta tlhela hi hlangana nkarhi wo ta. Inkomo. Hi tsatso mi yingisela munghana lo FM Isaac Hlasayi. Eh loko ku ri ku a wu swi tivi ku swiphiqo swa eh, xibi xa ndhuma xa xibakele i yini ya ra ka phuphu ya rixaka ka YouTube ya munghana lo FM hi n'wi vutisile i swi hlamuserile eh hi ndlela yo yoleyo. A hi yeleni hi ya twa ku eh i hi khomele yini eh malachi sweswi ve ntlangu lowu wu fi- wu ye ku wiseni wu fambe njhani Eh, hi twana va le mavhengeleni ku va fambisa ku yini le ku nga na gaceni a ni ta vuya ka swona endzhaku ka leswi wa ka khalanga khensa swinene laha chi khenseri swinene muyingiseri wa mehe muyingiseri wa mugala rona fm ha ri xingonini hi laha hi nga koo eka nhlekanelo hi ku tisela noko ra ko afrika wa vulavula ka munghana lonene fm khale se si lava khavaku ni la ku vulavula ka rhediyo ni la ku vulavula na n'wina ka khalanga ka e hi melo se se hi la ku vulavula muyingiseri ve ri va ti vitana va matswala hosi lavawa a ni tivi ku va vula yini loko va ku va matswala hosi yi se vona ni lava va ni leswi okay matswala hosi i nhlekani ahee botpet mi njhani hi pfukini minjhani hi pfukeni Eh. byela ni vangiseri ku yin'we ma mina hi mina khosi wa ka xirinda loko hi ta laha hi ta tanihi vats- va matswala hosi hikuva hosi ya hina andrew nxumalo mhana yena loyi va nga n'wi bebula va huma ka xirinda oh. e, se, ka xirinda kwi ka xirinda ka peni ka peni mm. oh ka peni hi kwihi ku ni vona peni ngotsa ka peni ngotsa o oh, i ndhawu yin'we e. oh no a ya khensa swinene se ivi mi ta mi ku mi ta kahle ka tin'wa mi nga tala ku vona hina n'we mi te ka swa ka swa matswala hosi hi ku mi matswala hosi van'we e hina hi tele ku tivekela hosi se nga se nga zi ti nandzihisa hi kwa mi tele hina ha hi tele n'wina hi tsake njhani a ni lo mi tiva hi nga mi tivi hi vhele hi kuma ku ku mi tiva kwala a ni ri mm. na na khetsa swinene khensile sesi wa mina mi te hi n'wina mani i mina khosi wa ka xirinda constatia xirinda ku huma ka phaweni ka phaweni inkomo sesi constatia xirinda ka phaweni nyikani lavan'wana hi kota ku twa ku vo eh, i e, e, e mani hi ve ri hayi mi nga hi tekeli hansi phela ho va vanhu ntsene la um hi va matswala hosi hina ya matswala hosi aye minjhani yi pfukile hi nga vona botpet hi pfukile mm. n'wina hi n'wina mani mkateko violet macheke ka makumeke o oh, mkateko violet macheke ka makumeke o mm. oh, yi no khenso miri wa mi noveli na na n'wi mi matswala hosi eh. ye se ni byeleni lava va ka xirinda n'we va ka maceke maceke ku endleka yini ni byeli? vakokwani i va- i van'we n'wana yo tekiwa ka maceke un'wana a tekiwa ka xirindza Oh. se se swi vula ku ku sweswi hi vulavulaka hi hi n'we swikhulu la hi n'we va hi hina hi nga khoma ntirho loyi kwawu lowu a khensa no a ya khensa um se mi nwa maceke kumbe mi va ka maceke ni n'wa maceke nwa maceke a khensa nwa maceke a ni ri Ntsongo. e- enkomo a hi yeleni ka van'wana hi twa ku vo va ri yini eh hi ndlela yoleyo kwala ka mukana lona fm koma i swi ndla swona loko i ki- i ki yingiseriwa ka nongonoko eh ka nongonoko wo twala swinene eh va vhe va ku twa ku o i le ka radiyo un'wana hi loyi nhlekani sesi ahe mi njhani sesi wa mina pfukini mi njhani hi pfukile e a khetsa swinene ka en'wina mani n'we vulavula na muchavi thembisile nangwe mi matswala hosi Eh, na mina Ah, matsala ah, hosi. ah, eh, humesani mapasi hi va hi va na vumbhoni ku mi hlangana kwin'we na na tihosi na I hosi ntiyiso hambi na vona va va kwala va ta mi byela. Yi, ni ta vutisa botom Eh. ni ta vutisa botom ku mpelampela va- ve- ve ve ri ma- maceke eh, xirinda sweswiwani Mchavi. mchavi Oh, hinkwenu matswala hosi Eh, a khensa swinene sweswiwa n'wina mi huma kwihi ka Peningotsa. na n'wina mi huma ka peni ngotsa Eh. oho se ivi mi tikuma mi ri la namuntlha Eh. mi titwa njhani ha tsaki ngopfu leswi nga vona na botpete nga ha va twi moyeni namuntlha no mi vona ni ri kwa. ina a ni mi kwa ni ya loyi ha tsaki ku ngopfu ta dyiwa kahle ngopfu hayi no hayi akhensa swinene Ha yi khensile. a hi hetseleni lava yi nga siya mahungwini ya misava ya afrika ya awara yan'we laha ya taku na vongi n'wa mun'wana tima ri leke mingiseri ntirho lowu hi nga ka wona laha namuntlha i wa ku veka hosi yo khomela um leyi nga ta va yi ri koho um av nxumalo va khomela ehansi ka mfumo xivongo wa ka wa le gijana eh, hi laha hi nga kona eka makona se ku ta lava he okay hambi va ta hi twa okay ni nhlekani Ayi. Mi- ni kombela ku n'we mi nga ni byeli ku ni matswala hosi ni byelini ku hayi hina hi lo tala ku hi ta hi ta vona ntirho wa siku ra namuntlha na ku rhandza munghana lonene fm ni matswala hosi mpela ya hosi leyi tswari hosi leyi tswariwile mabebla hosi va vula mina byela ni vayingiseri ku n'we mama mina ni khensani wa ka xirindza kusuka ka phawini o n'wina na luya mivala I- mina na loyi wani hi yo mama hi siyela ni- mami ni n'wi siyela loyi o e Eh. ya se na swo okay se ivi na n'wina mi ta ka ntirho lowu ya hi tile namuntlha ku ta seketela khazi wa hina mm. ka ntirho wa kahle lowu nge le ku endlekeni eka siku ra namuntlha la ka makona mm. hikwalo swi vula yini leswiwani ngopfungopfu loko hi tlhela languta ka vuhosi bya ka um bya ka bya bya ka vakhazi wa n'wena swi vula ku bya ya mahlweni a byi lahlekangi ehandlaku ka ku hundza emisaveni ka um eh, s w d ncumalo na b c ncumalo mina ni ta ku Vaakatiko a va lahlekeriwangi. Leswi swi ya ku va tiyiseni va swi vona ku himpela tiko ra vona ra ha ta ya emahlweni. Vukorhokeri va ha ta byi kuma ku fana na loko nkarhi luwa a byi a va a ka ha ri na siva ra vona hi xiviri a va byi kumisa swona. Aha, a ku lahlekangi nchumu. Loyi a vekiwaka namuntlha hi yena munhu loyi a nga right eka xitulu lexi a faneleke ku tshama eka xona na ntirho u ta wu tirha hi ku hetiseka na ku tshembeka. hinkwenu mi tsake hi tsakile hinkwenu okay a khensa swinene khensile swinene hlayisekani khensile na loko mi hindze hi la xibazani inani ku khensa hi va va matswala hosi va mabibla hosi ene ene a swi hlamarisi vona ni hosi ya kona e impa i ve rini ma twisisa na Imphohlo. vona i mpohlo hi mhaka ya ku va matswala hosi I m- i- na timpama. vona i timpama xitsongana hi sweswo mi yingisela munghana role fm minete ku bila wara yan'we hi kumeni mahungu ya misava ya ta ku na vongi n'wa mun'wana a timaluleke hi ta twa ku eh, loko va kha va veka va ximfumo ehosi eh, nxumalo swi fambisa ku yini ya vongi Eh, Gajen?

hi laha hi ku tiselaka noko ra ku afrika wa vulavula yimele ku va ta veka ximfumu eh, hosi eh, av ncumalo wa gijana traditional council i ntirho lowu nge le ku yini mahlweni kusuka haleni eka magona siku ro sungula sungula ra n'hweti leya ya ndzati eh, hi ndlela yo yoleyo nkarhi lowu wa ku veka hosi ximfumu eh, na hosi wu le kusuhi swinene eh, se leswi wu nga kusuhi hi ta langutela na ku va hi ta hetelela hi tikuma hi kha hi bula na eh, eh, mec hi twa ku vona va ri yini eh, hi tlhe hi twa nakambe ku xiyimo xi njhani eh, ngopfungopfu loko kha hi langutaka mhaka eh, ta matshamele ya ya swilo hi ndlela yeleyo na ku loko hi languta nkarhi laha swi tikomba kahle ku wu nge pfumeli ku hi hundza eh, hi hundza ka ka awara liya ya n'we hi ndlela se ya basisini se hi ta kota ku va hi vuya hi mahlweni hi teka na vayingiseri lava hi nga na vona um hi bula na vona mec hi ndlela yoyeleyo ku ya emahlweni nongonoko afrika wa vulavula eh ka munghana lonene fm makomba ndlela se eh yimana ku byela ku mingisero wa mehe ku loko se xiyimo xi te tani eh hi hi nga yisa ku yini mahlweni o ni teka swin'wana eh va ni tisele swin'wana la eh van'wani va all access se loko va ni tisela sweswo mingisero wa munghana lonene fm na na pambula loko se ni pambula va ni yima va ni languta se ni ri kumbexani va lava ku ni tlhe ni pambula swin'wana se va ala futhi ku ni nga pambuli Eh, eh, hi n'we va mani n'wina mavito ya n'wina i mani na mani manganyi amelia na mani mathebula tiyiselani mathebula na mani mani sithole sonia hi lava nge ri ku hi pfuneni miyingiseri wa mugara lona fm loko hi kha hi bula na vona la eka nhlekani lowu um se hi ta vuya hi kha hi twa ku xiyimo xi famba njhani e hi ndlela yaleyo e gajeni ve ri hayi a hi yeleni mahlweni hi bula um kambe loko hi kha hi ya mahlweni hi bula um na malachi va ta yima e, ku lungha na vo hi ta va nyika nkarhi va hi basise va hi byela ku um eh hi ndlela yo yele ni tata ka n'wina malachi eh ni tata ka n'wina ku nga ri khale yi va ni sungula ni twa eh vavasati lava

namuntlha laha mm. eh, eh, siku ku fika sweswi a siku ri hi khome kahle ngopfu ku le ku nambeni ka nandziha hosi ya hina yi kahle mm. hosi yo lungha hosi yo oh, lulama a hi sunguriseni mm. hosi ya hina yi kahle mi vula hinkwaswo mi vula ku lungha kumbe mi vula hinkwaswo vumunhu ku saseka hinkwaswo na mahanyelo a hi languteni timhaka hi wihi nkoka lowu mi nga wu hundzisaka wa ku va vaaki va va na mintirho ya muxaka lowu va tlangela na na tihosi ta vona nkoka wa kona wu kwihi e nkoka mina a ni ta ku ri loko ku ri na ntlangu wa so vaakatiko hinkwavo a va seketeli hosi ya vona mm. hosi i hosi hi vaakatiko mm. a yi nge vi hosi hikuva va n'wi vula ku i hosi namuntlha mm. mara loko u ri ha vaakatiko a hi hosi a hi murhangeri

Oh, hey, hey, hey, va ku ndhawu ndzi ndhawu ta caca va hi laha a vo Ndhawu- ndhawu a vo ta caca. caca Eh. a va caca i xivongo Oh, a ni Eh. lava ku twa ndhawu ta caca. Eh, va rhandza ku basa tanihileswi va va ku ri i ndhawu Oh, ta i caca caca. Eh, i caca Ah, ni khensa ndhawu ta Eh. mina. A khensa swinene. A yi ri njhani n'hweti ya n'wehe ya vaxisati? eyi ya vaxisati a yi ri kahle ngopfu n'hweti ya hina hi tiphinile xin'wanyana lexi hi nga swi endla swo famba hi nyikela vanhu mm. emugangeni wa jerome mm. hi ve hi va siku ra va ra vamanana eh. eh, hi rhandza swinene hayi mixongini mani mixongini eh, loyi mi n'wi tivela kwilo um lavawani i mudyondzisi ya va dyondzisa n'wana wa sesi wa mina laha Afrika wa vulavula eka Munghana Lonene FM. Eh, a hi tsundzukeni ku ri eh, pfhumba leri sungule hi 2020 ka nkarhi lowa a ku ri na covid ku nga tirheki lomu swikolweni so president a ri sungula ku ri va kota ku ya pfuneta lomu ya swikolweni hi mafambiselo yo hambanahambana ku pfuna mathicara Palamende ya Rixaka. laha hi nga kona sweswi ka xifundzankulu xa Limpopo i mhaka ya ya financial year tsundzuka ni ku ri lembe ximali ri helile hi n'hweti ya ya march laha yi nga sungula ke leya april laha ke xifundzankulu a xi fanele xi yisa timali exikolweni hi ta hi ngo i ta norms and standards so timali teleto ti fambisiwile tolo timali ti nghenele ka swikolo hinkwaswo kusukela ka siku ra namuntlha swikolo swi ta hakela lava faneleke va hakeriwa timali ta vona afrika wa vulavula

swa swa chuwisa hi nge nyana va ni nga kala maskani ya chuwa hinkwaswo swi vulavuriwa kwala ene yin'wana ya ti-village leti ti nga kwala ha maskrani ne ku na ndhawu yin'wana va yi vitana stank vatel stank vatel swi vula mati ya ku nun'wa they know for many years ku ndhawu leyi na mati ya ku nun'wa va swi tirha va endle nchumu ku na vo sulumani ku na vo sikampanini ku na vo majaneni i tindhawu leti nga laha maskrani afrika wa vulavula eka munghana lonene fm afrika wa vulavula eka munghana lonene fm ku na vanhu lava koko titiroli lana va rhwa mabokisi na yinini laha ndzeni va famba va faka tifuleti na risiku va rhwa khopa va n'wi kuma kuma ku laha ku na khopa ku na yini yini ku na yini a va n'wi khomi munhu luya va teka swilo swa vona va karisa i phorisa Wena loko u kuma i khome biya, i ta tsutsumisiwa na artery vhiki liya hinkwayo yi hlangane hinkwayo hi mhaka biya. Hinkwaswo swi vulavuriwa kwala. Okay, hi 2014 va ni kume a ni va ni kume ni xave six wa tibiya ni pfule one. Va ni khoma a Phumulong a renkeni, a va ni hoxa ni le avheneni va ni nghena laha mahlweni. Loko ni nghena laha mahlweni hi famba hi fika le maheteleleni, lava tivaka ku a Mxongo hi fika le maheteleleni ya Brazzaville, phorisa luya la va ri ni name tag ya yena. a yi teriwe ku balo baloyi name tag ya yena Mm. a yi teriwe ku baloyi mase Mm, mm. i teka mina ku a humesa plastic la ku hoxa tibiya tete kwala ni chela i famba hi ku na mancha wa khomiwa a na ha ta na vula ndzi siya kwala vheni ya vona huma ni famba i swi yise ku xikongomelo a hi ndhuma ho lava ku twa mavonelo ya wena A- afrika wa vulavula tisa xivutiso hi ta ku hlotela nhlamulo eka afrika wa vulavula hi sweswo miyingiseri wa mugera lona fm khensa swinene laci eh, khenseri swinene ku va mi kote ku va mi hi tisela xiviko xo xolexo hi ku chava ku nkarhi wu ta hela um ku na ntirho wukulu lowu faneleke wu va kona le a xilungwini eh, hi teka xiboho xa ku va hi pfala nongonoko lowu hi ku vulavula na mec lava va fambisaka timhaka ta matshamele ya vanhu na timhaka teti hi nga hi hlanganisa namuntlha la eh, ntirhisano wa mafumelo matshamele ya vanhu na timhaka ta ndhavuko leti katsaka na timhaka ta tihosi mec bioscope makamu eh, hina va- vito leri ro koti mhe ntsena ka vahaxi va mahungu eh loko ri ta la xilungwini va hlupheka ngo va la ku ri hlaya xilungu evi sinhlekani inhlekani khalanga inhlekani eka vayingiseri va afrika va vulavula ni amungani lonene hi ku angarhela ai vhiki leri mi tala ngopfu la ka nongonoko lowu se ra vumbirhi eh hikwalaho ka mintirho leyi nga ku humeleleni leyi hi khumbaka hi ku hi tirha na vaakatiko loko mi tirha na vaakatiko mi tshama mi ri kwala va nga kona namuntlha hi hlanganile laha hi te ku vekiweni ximfumo ka hosi yo khomela no sungula ku swi vona leswi hi ta hi ku hi ta ku vekeni hosi yo khomela ku endleka yini khalanga tihosi to khomela ti ta- ti tele swinene exifundzheni xa hina um swi tala ku humelela ngopfu loko munhu loyi a nga ringanela ku fambisa hi nkarhi wolowo a nga hosi xidzi a nga ri kona mi ta tsundzuka ku lava hi va vekaka namuntlha I ntsongwani ya loyi a ri hosi, leswi nga swi vulaka ku hosi yi nga va yi ve yi ri na vana lava nga se fikelela malembe yalama. Hi tala ku swi vitana hi mavito yo hambana-hambana, ku ngo va hi ku eka rixaka leri ra Vatsonga, Machangani mi kuma ku a swi talangi ngopfu. Loko mi vulavula hi regent, munhu loyi a khomelaku, hi vula sweswo. Swi kona ka Modjadji, ma swi tiva, swi kona ka tindhawu to hambana-hambana. Leswi nga kona haleni, E, loyi a nga ringanela ku va hosi a nge se fikisa malembe lama a nga kota ku fambisa hi yo mhaka ntsongwana ya lava a va ri ku fumeni yena hosi vosimus um e, nxumalo a teka a yisa mahlweni ko va ku va ndyangu va kunguhate ku swi ndla hi xiyimo leswi nga ndlisa hi swona mm. ene swi sasekile nangu ma swi vona um nangu mi kona kwala na swigubu swi le ku cineni um swi amukela nguva leya hina ya ximun'wana ya 1 september eh, hi ndlela yo kahle swinene na hi ri mfumo hi twa hi ri kahle a mina ku chava ku ku nga hetelela ku fika xiyimo lexiya xa ku va ku ku na ku va ala kusuka xitolweni a ni tshembi ku swi ta va swi ri kona hi leswi hi nga swi tirhisa swona va ndyangu um leswi ni kombisaka ku ha swi tiva hina ku munhu loyi a nga ringanela ku fambisa la i mani um ka ti-records ta hina swi tsariwile ni tshemba ku ma swi tiva ku Hosi SDW Nxumalo lava nga veka hosi Busa mm. va ndle leswi swo ka swi nga tolovelekanga va suka xitulwini before eh, va hundza misaveni va nyika n'wana ka ha ri nkarhi mm. va vhe va tsalatsala hinkwaswo leswi a swi fanele swi humelela customs ya vona kalanga hi leswi a hi fanele hi tirhisa swona hinkwenu Laha province ya hina hi na tihosi to ringana 203. Hi lava ku endla ti-archives, muti wun'wana na wun'wana wa vuhosi hi ya hi ya tshama na vona, hi vulavula na vona, hi tiva loko suka laha swi ya laha, suka loko ku hundza munhu emisaveni a ha ha sunguli mhaka hi vuntshwa, hi ya hi ya va hlamusela hina ku leswi mi nga hi nyika swona mi te ku ta nghena khalanga, i kwihi khalanga, va ku i kona hi kota ku n'wi hoxa xitulwini. Mi nga edzela mi ku yini ku ku tsundzuxa rixaka? Na swi tiva ku se ku nga ri khale i nkarhi wa ku ku ya n'wina laya. E, mi nga ku yini e, hi timhaka ta ntirhisano wa vaaki na vuhosi lebyi byi vaka byi kha byi va rhangela? Leswi ni nga ku byelaka swona ni nga vulaka swona khalanga mi nge ni nga sunguli hi vaakatiko mi nge ni sungula hi royal family Yeah. ku va ndyangu va vuhosi hosi A hi munhu, hosi i ndyangu. E a va tirhi swin'we va aka va vona leswaku va rhangela vaakatiko. Vaakatiko va ta endzhaku loko va ndyangu va twananile. Hina hi ri mfumo a hi veki hosi. A hi n'wi hlawulangi vusi musi. I va ndyangu va nga n'wi hlawula ivi Premier a n'wi recogniser leswi va ndyangu va nga va swona. Vaakatiko, ntirho wa n'wina ka xiyimo lexi i ku seketela leswi va ndyangu va nga vula swona va fambisaka tiko swi ta kota. Ndhawu leyi hi nga ka yona Khalanga yi le kusuhana kruger national park yeah. ku na minhluvuko leyi fanele yi taku la loko va ndyangu va lwa vanhu va tiko va teka swiyenge ku va yimana lava va yimana lava vanhu va le kule va ta va teka um nhluvuko lowu fanele wu kumaka hi vona la mugangeni ya vona mm. a va khomani va vona ku va hluvukisa muganga leyi va tshamaka ka yona ndzi yimisele ku teka mbulavulo wun'we ni wu yisa moyeni ngopfungopfu loko se mi kha mi va veka ximfumo mi langutela ku swi nga va swo va nkarhi muni kalanga mi ta tsundzuka ku sele na one o'clock yi bini na yena migingiriko yin'wana a ni nge teki nkarhi um ku vulavula mhaka yikulu vanhu namuntlha va tele ku cina va tele ku tsaka va ri vona tinqambi a hi nga te tati switwichi hi ta kota ku hi hatla hi endla ntirho walowo khetsele mec inkomo inkomo hi sweswo mingisero munghana lona fm mec bioscope makamu lava hi bula na vona va kha va hi nyika xifaniso xa ntirho wa siku ra namuntlha hi ndlela yo yoleyo a hi yeneni mahlweni hi ya twa ku e xiyimo xi famba njhani sweswiwani mingiserome hi la ku ya a hi hi vulavula na un'wana wa wa hi la ku ya twa leswi nga le ku endlekeni xitejini ivi hi ta kota ku tlherisanyana tintambu kantsongo hi ti tlherisela ka um lava nga studio 30 va kota ku hundzisa xiyenge lexiya xin'wana loko va heta ku

i brian bomba i brian bomba yalowo mingiselo munghana lona fm a nge le ku vulavuleni a nge le ku yimbeleleni um ntirho lowu nga kona la yi va na hetsela hi mudyondzisi mudyondzisi nhleka i nkomo minjhani hi pfukele minjhani n'wina hi pfukeni um n'wina mudyondzisa exikolweni xi ambanyele aka mapapeni aka mapapeni Eh. mi teka ntirho lowu namuntlha swi vula yini ka n'wehe tani hi- hi hi hosi ni vona hi- hi hi mudyondzisi ni vona mi kha mi famba na tihosi um tihosi leti a ni famba na tona van'wana i vamakwavo wa mina ah. laha ni nga kona a ni lahlekangi hi le ka vamalume xinkavani xa mhani wa mina xi wekwana o oh, hi swa swi ni ta ku mi khomani na vusa loko hi ri le agian college e eh. o oh, you know a ya khensa swinene mani hayi ni tshemba hi ta hlayiseka inkomo inkomo hi sweswo mi yingisela munghana lona n f m sweswiwani hi ya ka nhlokomhaka ta mahungu lexi hi nga ta xi endla ntsena i ku kombela xinkadyani nyana loko mec va kha va vulavula um xinkadyani nyana loko mec va kha va vulavula um loko va veka hosi leyi ximfumo ntsena handle ka sweswo ku fika sweswi tiphinini swin'wana ni migingiriko yin'wana ya munghana lona n f m um ta vuya hi ta hetisela loko se mec va vulavula laha xitejini ntsena siku ra n'wina ri ve lerinene miyitsero wa mehe dzumba ra mina endzhaku ka nhlokomhaka ta mahungu ya misava ya awara yan'we ya vongi